Tameidiau o ymchwil tar gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching.
Helo, Sioned Dafydd dwi, a dwi'n uwchddarlithydd ar y cwrs tar cynradd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Ac un o'r myfyrwyr sydd ar y cwrs eleni ydy Nia Davies. A dwi'n falch iawn o ddweud bod Nia wedi cytuno bore 'ma i siarad gyda fi am ei aseiniad cyntaf, sef aseiniad ble roedd gofyn iddi hi wneud dipyn o waith darllen, darllen llenyddiaeth ymchwil, llenyddiaeth academaidd, llenyddiaeth broffesiynol ar bwnc penodol. Felly, diolch yn fawr i ti Nia am gytuno i wneud y sgwrs hon. I ddechrau, alli di ddeud wrthon ni beth oedd dy ffocws di? Gallai bore da, um, ie, yeah, dysgu cyfunol oedd y ffocws. Dyna'r pwnc gath roi ni gan yr ysgol arweiniol, a felly, ie, yeah, pwnc cyffroes iawn, pwnc llosg ar y pryd ac yn dal i fod, ond hefyd yn, yn bwnc eang iawn
A felly, y dysgu cyfunol oedd y thema roddwyd i ti gan yr ysgol, oherwydd yn amlwg roedd hwnna'n ffocws gan yr ysgol. Sut es di ati wedyn i benderfynu ar yr union ffocws i dy ymchwil di? Wel, oedd e'n, fel o'n i'n gweud, oedd e'n bwnc eang iawn, a felly y cam cyntaf o'n rhan ni fel myfyrwyr oedd i gyfarfod gyda'r ysgol arweiniol. ac i ddeall yn well gyda nhw, i cael cyfle i holi cwestiynau am beth oedd eu blaenoriaethau nhw wrth symud ymlaen. Yn amlwg, o'n i newydd ddod allan o'r cyfnod clo cyntaf, a'r profiad cyntaf yr ysgol o ddysgu cyfunol. a ddysgu o bell, a wedyn o'n i'n awyddus iawn i wybod sut brofiad oedd hwnnw wedi bod iddyn nhw y tro cynta, beth o'n nhw wedi gweld oedd yr anawstere, beth o'n nhw'n blaenoriaethu wrth symud 'mlan, gan gofio wrth gwrs bod ni dal o dan gysgod y pandemig, o'n i ddim yn gwybod ar y pryd, ond yng nghanol yr ymchwil yma fe aethon ni mewn i gyfnod clo arall hefyd, felly oedd e'n berthnasol iawn, ond o siarad gyda'r ysgol, o'n nhw'n sôn bod datblygu llythrennedd a rhifedd yn bwysig iddyn nhw wrth ddysgu'n cyfunol, bod hwnna yn flaenoriaeth mawr iddyn nhw, yn enwedig Llywaredd, oherwydd wrth gwrs ysgol cyfrwng Gymraeg, ond bod yym rhyw ganran um, llai, llai, rhyw 28 y cant o blant yn yr ysgol oedd yn dod o deuluoedd oedd yn siarad Cymraeg yn y cartre. Felly oedd yr, yr pryder yma fel bethau ynglyn â llyfaredd a'r diffyg cyfle i, i rai o'r blant i ymarfer y Cymraeg adre. Hefyd oedd, oedd enw a diddordeb edrych ar yr offer digidol, oedd ar gael. Yr ochr hyn o rhoi arweiniad i rieni hefyd, um, oedd hwnna'n rhywbeth a oedden nhw'n awyddus i edrych arno a gweld wrth gwrs bod yr rôl rieni uh, wrth ddysgu'n gyfunol a'r arweiniad o, o nhw'n gallu rhoi i rieni. Um, oedd pwysigrwydd lles yn amlwg hefyd, um, nid dim ond i'r disgyblion ond hefyd i staff. Beth. Felly, o siarad gyda'r ysgol, o'n i'n dechre deall beth oedd hyd a lled y peth. O'n rhan i wedyn, o ddeall hyn, nes i benderfynu'n weddol fuan, fi'n meddwl, bo' fi moyn ffocysu ar llythrennedd. Oedd e'n rhywbeth oedd gyda fi diddordeb yno, oedd yn yn ngradd gynta' i yng Nghymrâg a Saesneg, felly o'dd 'da fi'r ddiddordeb 'na hefyd. Ond hefyd o'n i'n gweld bod hwnna dal yn faes weddol eang hefyd. Felly, o'n i'n trial meddwl wedyn beth oedd yn mhrofiad i. Wel, yn mhrofiad i o ddysgu uh, cyfunol hyd at hynny oedd fel rhiant a wedi cael y profiad hyn o ddysgu o adre gyda'n fab yn hunan. A fi'n cofio pan o'n i yn, yn meddwl am beth i llythrenedd, a un o'r pethau nes i ddarllen pan o'n i yn yng nghanol y cyfnod clo cynta ac yn dysgu o adre gyda'n fab i, o'dd rhywun yn roi'r cyngor os 'ych chi yn neud un peth gyda'ch plant yn yr adeg yma, yn yr adeg dysgu o adre, yw darllenwch gyda nhw. A o'dd hwnna felly wedi taro nôd tymed bach gyda fi, o'n i'n cofio am hwnna. Ond hefyd, Sioned, o'dd yn y ddarlith o'n i wedi cael yn y brifysgol, ar ddechre'r cwrs oedd yn sôn tymed bach am ddarllen er pleser, a o'n i ddim yn gwybod dim byd am hyn cyn hynny. Ond felly, doedd rhywbeth fan hyn yn dechrau taro cloch, fel o'n i'n gweud, a meddwl, oce, okay, os na rhywbeth fan hyn gyda llythrennedd, gallai ffocysu arno. Oedd hwnna'n ddiddorol iawn, wyt ti'n sôn ynglyn â sut wyt ti wedi mireinio mewn gwirionedd y ffocws, achos dyna'r peth gyda ymchwil, yndyfe, mae rhaid cael ffocws eitha cul, timod, er mwyn gallu bod yn fanwl ac yn benodol wrth edrych mewn i rywbeth. Uh, a felly, mae'n amlwg bod ti wedi cael y dysgu gyfunol yma, ond diolch am ddangos i ni'r trywydd uh, is di ar ei hyddo fe er mwyn dod at y ffocws penodol na. Felly, be byddwn ni eisiau gwybod wedyn, oedd pa mor anodd oedd hi felly ar ôl cael ffocws eitha pendant i ddod o hyd i lenyddiaeth briodol? Ie, fi'n meddwl gyda dechrau dod o hyd i lenyddiaeth, oedd yna sesiynau da gath i rhoi na gath i cynnal gan staff llyfrgell y brifysgol. Felly oedd hwnna'n dangos i ni yn ymarferol sut i fynd ati i chwilio am, am y llenyddiaeth a'i ei ddefnyddio yr adnoddau ar-lein oedd gan y brifysgol. A felly, fi'n meddwl, dechrau mynd ati, y cam cyntaf oedd meddwl, reit, beth i fi eisiau cael mas o hwn? Cam allweddol iawn oedd penderfynu ar teitl ar gyfer yr aseiniad, a wedyn oedd hwnna'n galluogi chi i wybod yn gwmws ar ba drywydd o'ch chi eisiau mynd arno fe. Oedd darllen yn eang, o'n i'n gwybod bod angen i fi wybod mwy am ddysgu cyfunol, Felly oedd hwnna'n un trywydd, a wedyn ffocysu mwy ar darllen er pleser a ffindo mas mwy am hwnnw wedyn. Ie, yeah, oedd e yn anodd i wybod lle i ddechrau. Ond unwaith, na beth oedd yn rhyfedd fi'n credu, unwaith o'ch chi yn dod o hyd i'r darnau yma, o'ch chi yn dechrau gweld faint o wybodaeth oedd allan yna. A wedyn, o fynd o ddim yn gwybod falle dde, le i ddechrau, oedd, oedd siwrd gymaint o bethau gyda chi, a fi'n fi credu nes i ddarllen falle i fyny at rhyw 30 o wahanol erthyglau, pen, penodau mewn llyfrau, arolygon ac yn y blaen. A felly, o'ch chi yn gallu mynd lawr falle ambell i dwll gwningen neu dod i ambell i i dead end. So o'dd e'n cymryd lot, lot o waith darllen yn eang, eang iawn cyn bo' chi'n penderfynu ffocysu yn fanwl wedyn a myn' ati i benderfynu pa rai o'r darne 'ma 'ych chi 'di darllen sydd yn myn' i ddod rhan o'ch aseiniad chi a o'ch gwaith ymchwil chi. Felly, diolch Nia. Um, felly ar ôl i ti ddarllen yr holl lenyddiaeth yma, oedd angen i ti wedyn ddethol chwech yn unig. Sut es ti ati, tymod, neu beth oedd y chwech uh, nes ti ddethol? Beth oedd yr um, rhesymeg am y chwech yma? Ie, fi'n meddwl, o'n i eisiau cael trawsdoriad, o'n i eisiau um, rhywbeth oedd yn adlewyrchu trawsdoriad o ran um, zoomo mas fi'n credu yn gynta i edrych ar y darlun rhyngwladol a beth oedd wedi digwydd adeg Covid. Oedd hwn yn rhywbeth allweddol, dwi'n meddwl. A o'n i ddim yn siŵr i ddechrau a oedd yna mynd i fod lawer o wybodaeth ar y pwnc. Ond wrth gwrs, mi oedd yna. A wedyn, i ddechrau, nes i benderfynu um, y ffynhonnell gyntaf oedd adroddiad gan yr OECD, sef y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd. Adroddiad oedden nhw wedi cyhoeddi yn fuan iawn ar ôl i'r pandemig gychwyn, i fod yn onest. Fel byddwch chi'n disgwyl gan yr OECD, oedd e'n arolwg trylwyr a chynhwysfawr, a nhw wedi dadansoddi ymatebion gan athrawon a swyddogion o'r byd addysg mewn 59 gwlad gwahanol. A oedd y ffaith bod hwn, yr arolwg yma, wedi digwydd tra bod y pandemig yn ei anterth, y mis Ebrill 2020, yn apelio yn fawr iawn i fi. O'n i'n awyddus i weld pa fath o argymhellion oedd yn cael eu cynnig gan yr arbenigwyr yma, ynglŷn â sut ore oedd ymateb ac addasu i'r heriau yma yn sgil Covid. Roedd y prif gasgliadau, fi'n credu fan hyn, yn amlygu'r ffaith bod yna wahaniaeth mawr yn y mynediad oedd gan deuluodd at dechnoleg. Ond yr argymelliad wnaeth taro fi fwyaf, fi'n meddwl, ynglŷn â hyn, oedd bod nhw'n dweud bod angen mireinio'r arferion newydd yma o ddysgu. Felly doedd hwn ddim yn rhywbeth oedd yn fel rhyw fath o flash in the pan, Oedd hwn yn rhywbeth, yym, hyd yn oed ar ôl y pandemig i glirio, bod e'n rhywbeth oedd yn mynd i aros gyda ni. A oedd hwnna wedyn yn, yn cyfeirio nôl at yr ysgol a beth o'n nhw wedi gofyn i ni edrych arno, sef sut bydde'r dysgu cyfunol yn esblygu o hyn allan. Nawr, oedd gyda ni yng Nghymru platfform Hwb, felly oedd gyda ni'r dechnoleg fan'na, a'r y dechnoleg mae'r OECD yn cyfeirio ato fe, oedd mor allweddol. Felly oedd y platfform yma gyda ni. Felly sut o'n i'n mynd i allu adeiladu a- ar hwn a gwneud y defnydd mwya' o hwn? Oedd hwnna yn yn gwestiwn oedd yn berthnasol. Ond oedd yr adroddiad hefyd oedd wedi cael ei selio ar olwg o athrawon a oedd hwn yn bwysig hefyd, a'u teimladau nhw am beth oedd wedi gweithio'n dda iddyn nhw gyda'r strategaethau newydd maen nhw wedi cael eu rhoi mewn lle, ond hefyd y pethau o'n nhw'n teimlo oedd ddim wedi gweithio mor dda, pethau oedd yn heriol am ddysgu cyfunol. A dyma nhw'n cyfeirio'r argymhellion nhw oedd bod angen rhoi pwyslais mawr ar hybu iechyd a lles a bod angen meithrin y diwylliant yma o ddysgu annibynnol hefyd. achos bod y cyfnod clo wedi codi ymwybyddiaeth o waith athrawon ac ysgoli- ac ysgolion, ond nhw hefyd yn gweld bod yn gyfle i hel cefnogaeth teuluoedd a chymunedau, felly bod hi'n a- adeg da iawn i fynd ar ôl hwnna, um, y gefnogaeth mae gan rhieni a teuluoedd, a eto oedd hwn yn rhywbeth oedd yr ysgol arweiniol wedi cyfeirio ato.
Wel, Nia, mae hwn yn swnio fel adroddiad campus wedyn, fod yn fel adroddiad fel sail cyntaf i, i ganolbwyntio arno fe, yndyw e? Oedd hwn yn rhoi'r cefndir ehangach i ti. Ble ys ti'n yn dilyn adrodd, yr adroddiad yma? Ie, felly, oedd hwnna'n rhoi'r cefndir i fi, um, a'r sail, really, i'r gwaith pellach. Wedyn, wrth gwrs, yr ail ffynhonnell, oedd hwn yn bwysig iawn, oedd i ddeall mwy am addysgeg darllen er pleser, sef y ffocws o'n i wedi penderfynu mynd ar ôl. Felly, oedd hwn yn lyfr oedd wedi cael ei gyhoeddi gan Teresa Cremin nôl yn 2014. Lot fawr o waith ymchwil wedi cael ei wneud yn y maes yma, ond yn y diwedd nes i benderfynu cynnwys y llyfr yma achos bod e'n seiliedig ar y gwaith trwyadl mae Cremin wedi wneud yn y maes ac yn defnyddio tystiolaeth yn seiliedig ar ei ymchwil hi. Yym mae'n ymchwilydd ac yn awdur torieithog yym ac yn un o'r arbenigwyr mwyaf adnabyddus yn y maes. Felly dyna paham o'n i'n yn awyddus i ddefnyddio hwn yn rhan o'n ymchwil i. O'n i'n gweld bod ei gwaith hi eisoes wedi cael dylanwad ar y cwricwlwm cenedlaethol yn Lloegr, a wedyn o'n i moyn gweld sut oedd hwn yn ffito gyda y cwricwlwm newydd i Gymru, ac egwyddorion a dibenion y cwricwlwm, yy, y cwricwlwm newydd wrth gwrs, achos oedd hwn, eto, yn rhywbeth, yy, perthnasol iawn iawn. O'n nhw yn y llyfr, mae Kremin a rhai o'i chyd-weithwyr yn sôn am yr ymchwil maen nhw wedi wneud a'u dadansoddiad nhw o'r ymchwil hynna ynglŷn â arferion darllen athrawon a beth maen nhw'n galw'n teachers as readers, sef y mwya mae athrawon yn gwybod am lenyddiaeth plant, y mwya mae'r brwdfrydedd yma yn cael ei drosglwyddo i ddysgwyr. A maen nhw'n am, yn amlygu'r berthynas rhwng mwynhad o ddarllen a chyrhaeddiad academaidd, sydd wedyn yn effeithio'r lwyddiant dehangach ac yn codi safonau addysgol trwyddi draw. A roedd hyn yn arwyddocaol hefyd oherwydd y ffocws oedd gyda fi ar hybu llythrennedd. O'n nhw hefyd, oedd hwn yn ddiddorol iawn, o'n i'n teimlo, o'n nhw'n mynd i ddafel gyda yym cymhelliant cynhenid, yr intrinsic motivation yma. A fel rhiant oedd wedi bod yn dysgu o adre, o'n i'n gwybod bod yr y cymhelliant yma yn bwysig iawn i rieni ac i athrawon. Yn mynd nôl at adroddiad yr OECD, o'n nhw wedi sôn am a bod y y ffaith bod yym cymhelliant yn gallu bod yn heriol ymysg plant ond o'dd tr- c- cremyn yn dangos tystioleth bod darllener preser yn cynyddu cymhelliant cynhenid plant wrth ddarllen. A hefyd yr elfen yma o yym gydweithredu i deimlo yn rhan o dîm, o gymuned, bod hwnna'n bwysig. a bod plant y mwya o'r cydweithredu yma, rhyngweithio yma sy'n digwydd, y mwya maen nhw yn mynd i fwynhau y profiad o ddysgu cyfunol. Felly o'n i'n dechrau gweld bod hwn yn cyd-blethu a bod e'n mynd i'r afael â rai o'r heriau dysgu cyfunol. Felly oedd, oedd hwn yn ddarn pwysig iawn i fi ac o feddwl, ie, dwi ar y trywydd cywir fan hyn a bod 'na rhywbeth fan hyn i'r ysgol i allu adeiladu arno o bosib.
Fi'n credu mai'r gair pwysig fan'na Nia yw cyd-blethu, yndyfe? Wyt ti'n sôn am y cyd-blethu oedd yn digwydd yn yn dy feddwl di wrth drafod adroddiad yr OECD a hefyd Kremlin. Felly, mewn gwirionedd, ble, achos oedd hwnnw wrth gwrs wedi cael ei gyhoeddi yn bell cyn y pandemig, yn doedd e, ond bod ti'n eisoes yn gweld sut oedd y gyd-berthynas yn yn gweithio. Ble est ti wedi hynny? Ble, ble oedd y, beth oedd y trydydd darn uh, academaidd neu darn o lenyddiaeth nes di edrych arno fe? Ie, yeah, felly edrych nawr o'n i'n teimlo bod angen, oce, okay, o'n i wedi cael um, y sylfaen, o'n i'n gwybod lot mwy am ddarllen yr pleser erbyn hyn, ond o'n i dal eisiau gwybod mwy am ddysgu cyfunol Felly, dyma fe'n... Oedd lot o bendroni ynglyn â a ddylwn ni, um, neu beth ddylwn ni gynnwys fan hyn, os siwrd gymaint o wahanol llenyddiaeth a erthygle ar y pwnc yma. Penderfynais i fynd gyda adroddiad o China, Cai a Wang, a six-step online teaching method based on protocol-guided learning during the Covid-19 epidemic. Nawr, oedd y teitl yn long ceg, Ond oedd e mor ddiddorol oherwydd oedd hwn yn achos astu- yym as- astudiaeth achos gyfredol oedd e wedi cael ei gyhoeddi yn anterth y pand- yn y pandemig, wrth gwrs y pandemig wedi dechrau yn China, o'n nhw ar ei blaen hi yn hyn o beth yn yr ysgolion fan yna, a wedi bod yn ymchwilio a rhoi yr strategaethau yma ar waith. Ddim yn strategaethau newydd, dim ond bod nhw yn rhywbeth nawr falle oedd yn digwydd mewn ysgolion lle yn y, yn y gorffennol o'n nhw'n digwydd falle yn um, addysg uwch, ond bod hwn nawr yn digwydd mewn um, ysgolion cynradd ac uwchradd. A ddim e mor ddiddorol i ddeall beth oedd y profiad wedi bod yn China, beth o'n nhw wedi dysgu o hyn, beth oedd y camau a'r protocol o'n nhw wedi rhoi mewn lle yn rhai o'i ysgolion nhw. A beth oedd gyda ni i ddysgu yng Nghymru ynglŷn â, ynglŷn â hyn? O'n nhw'n tynnu sylw hefyd at wendidau'r model, bod 'na ddiffyg mynediad at dechnoleg yn gallu amharu ar y protocol yma, um, a diffyg cysylltedd hefyd, rhywbeth wrth gwrs i ni'n gyfarwydd â um, yn, yn y gorllewin, ngwledydd y gorllewin hefyd. Ond o'n nhw yn rhybuddio hefyd yym am yr effaith oedd paratoi yr holl ddeunydd ar-lein yma yn cael ar lwyth gwaith athrawon, a oedd hwnna falle'n rhywbeth wrth i ni fynd mewn i'r ail gyfnod clo, yna oedd yn d- yy nath ddod i'r amlwg hefyd yn yn yn yng Nghymru. Felly o'n nhw hefyd yn rhagdybio falle bod angen cefnogaeth deuluol ar blant oed cynradd yn enwedig wrth ymwneud â'r dull dysgu cyfunol. Ond ie, o- hwn oedd oedd oedd oedd hwn yn amlygu fi, a un o'r yym un o'r dyfyniadau fi'n credu ne- nes i yym nes i bigo allan o'r holl ymchwil nes i oedd ynglyn â dysgu cyfunol yn simultaneously it is disruptive and empowering a fi'n credu oedd yr um, ymchwilwyr yma o China, Kai a Wang, wedi llwyddo i ddangos yn ei astudiaeth achos nhw bod yr ochr bod yna bethau da gyda dysgu cyfunol, ond bod angen bod yn wyliadwrus hefyd o rai o'r heriau yma.
Felly, mae'n ddiddorol cael y persbectif rhyngwladol yna, yn dwi, o ddarllen, tymod, er bod cyfundrefn addysg yn wahanol iawn mewn gwledydd eraill, ni'n gallu dysgu oddi wrth yn gilydd. Felly, ble ys ti wedyn te am y pedwerydd darn o lenyddiaeth?
Iawn, y pedwerydd darn o lenyddiaeth, troies i at um, y National Literacy Trust, adroddiad o'r enw Children and Young People's Reading in 2020, Before and During Lockdown. Um, o'n i'n awyddus i weld a oedd unrhyw ymchwil yn bodoli am effaith y cyfnod clo yn benodol ar arferion darllen plant a phobl ifanc. Felly, nawr ffocysu mewn yn benodol ar ddarllen A o'n i mor gyffroes i ddod o hyd i'r adroddiad yma, wrth gwrs, achos oedd e'n gyfle unigryw i gymharu a chyferbynnu arferion darllen cyn ac yn ystod y cyfnod clo. Nawr, mae'r NLT, y National Literary Trust, yn awdurdod blaenllaw yn y maes llythrennedd yn y Deyrnas Unedig, a bob blwyddyn maen nhw'n cyhoeddi canlyniadau i arolwg nhw, am ymarferion darllen, ysgrifennu a llafaredd plant. Ond beth oedd mor ddiddorol ambyti hwn llynedd wrth gwrs yw bod yr arolwg yma wedi cau cwta wythnos ar ôl i ysgolion fynd mewn i'r gyfnod clo cyntaf yma. Ac wrth gwrs beth wnaethon nhw benderfynu wneud wedyn oedd dilyn i fyny ar hwn a chreu ail arolwg ar ôl yn ystod y cyfnod clo wedyn, a wedyn o'n nhw'n gallu cymharu data rhwng y ddau gyfnod. Wnaethon nhw ffindo mas bod cynnydd yn y nifer oedd yn adrodd o blant oedd yn adrodd bod nhw'n mwynhau darllen yn fawr neu yn fwynhau eitha tipyn. Felly, beth oedd yn bwysig wedyn o ran yn ymchwil i oedd i ddeall pam, pam yn ystod y cyfnod clo bod pobl yn adrodd bod nhw'n mwynhau darllen yn fwy. A felly, y rheswm o'n nhw'n nodi amlaf, oedd hyn mor ddiddorol, oedd fod mwy o amser gyda plant. A hefyd o'n nhw'n nodi bod cefnogaeth riant neu aelod o'r teulu wedi cael effaith bositif ar ei ymarferion darllen nhw hefyd. O'dd eryll yn nodi, o'dd plant eryll wedi nodi bo' nhw'n gweld isie help athro yym ar elfen o ddysgu cymdeithasol chi'n ca'l mewn dysgu yy mewn dosbarth neu darllen yn y dosbarth. Ond o'dd hwn eto, fel o'n i'n gweud, yn cyd-blethu, o'dd hwn yn hala fi feddwl am ddarllen er pleser a sut oedd hwn yn gallu helpu rhoi mwy o amser i blant i ddarllen. rôl yr athro yn hwy- fel hwylusydd hefyd, achos oedd y plant yn sôn bod nhw wedi mwynhau darganfod um, mwy o wahanol mathau o lyfrau yn ystod y cyfnod clo, fod ddim y constraints mae falle gyda nhw. Felly mae hwn yn, yn canu cloch pan ni'n meddwl am ddarllen er pleser. Oedd hwn yn cydseinio oherwydd beth oedd Kremlin yn dweud am bwysigrwydd gwybodaeth athrawon o lenyddiaeth plant a'u rhannu argymhellion eang gyda nhw, dod i ddeall eu diddordebau nhw. Felly, oedd hwn yn dangos bod plant wedi mwynhau darllen, o'n nhw'n hoffi cael y gefnogaeth yma gan eu teuluoedd, ond falle yn gwel'ise mewnbwn gan athro. Ie, ie, mae- mae'n ddiddorol iawn Nia bod ti'n sôn am rywbeth sydd yn amserol yy, ac ymchwil cyfredol sy'n gyfoes. Mae mor bwysig yn dywe bod ni yn ymgysylltu gyda llenyddiaeth t'mod, sydd yn cael ei gyhoeddi nawr am beth sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Felly, beth wedyn te, beth am y pumed uh, darn o lenyddiaeth nes ti ffocysu arno fe? Ie, felly mynd nôl eto fan hyn at yr elfen o rieni a sut maen nhw yn gallu helpu a sut mae ysgolion yn gallu ym, ym, helpu trwy ymgysylltu gyda rhieni. Felly, darn gan Myrghe a Matt Roney, gyhoeddwyd yn 2018, Empowering Parents to Encourage Children to Read Beyond the Early Years, um, a oedd hwn yn dod o journal uh, Reading Teacher. Ac eto, hwn yn ddiddorol iawn iawn, ac yn dod yn dipyn o sioc i fod yn onest, un o'r pethe ma' nhw'n argymell yn y darn yma yw bod rhieni yn parhau i ddarllen ar goedd gyda'u plant ymhell tu hwnt yr adeg pan 'yn ni'n teimlo falle pan ma' y plant yn dachre dysgu i ddarllen yn annibynnol ma' rhieni yn tueddu i stopio ddarllen gyda'i phlant, ond y tystiolaeth maen nhw'n casglu fan hyn yn dweud bod plant wirioneddol yn mwynhau y profiad o barhau i ddarllen gyda'u rhieni, hyd yn oed os ydyn nhw'n gallu darllen eu hunain. A felly oedd hwn yn allweddol iawn, dwi'n meddwl, eto wrth feddwl am darllen er pleser, darllen ar goedd, bod e'n rhywbeth mae rhieni'n gallu wneud, mae e'n gallu digwydd yn yr ysgol hefyd, wrth gwrs, ond bod ymgysylltu gyda rhieni yn bwysig iawn iawn.
A mae hyn mor bwysig wrth gwrs yn ystod y cyfnod clo pan mae dysgu yn digwydd yn gyfunol yn dyw e? Felly mae'n mae'n clymu nôl gyda dy gyda ffocws yr ysgol unwaith eto yn dyw e? Felly yr ola o'dd diddordeb gen i pam bod ti wedi mynd am bapur yn benodol yn ymwneud â'r Alban fel y chweched darn o lenyddiaeth i dy waith? Ie, y chweched darn oedd Evaluation of the First Minister's Reading Challenge, felly gan y Scottish Book Trust, wnaeth gyhoeddi'r adroddiad yma yn 2018. Oedd hwn yn rhywbeth o'n i'n awyddus iawn i edrych mewn i oherwydd yr ongl y Gaeleg, wrth gwrs, a rhaglen yw hon yn yr Alban um, sydd yn hybu diwylliant o ddarllen mewn ysgolion. Mae'n gwneud lot o waith yn creu adnoddau ac yn meithrin cariad at ddarllen. A ni'n enwyddus iawn iawn i weld a oedd rhywbeth fan hyn ynglyn â'r iaith Geileg a darganfod yn wir bod yna, a felly bod hwn yn, yn eto yn o ddefnydd i'r ysgol wrth gwrs. Ie, yeah, oedd e'n oedd e'n yn cynnig mewnwelediad am yr iaith, A o'n nhw'n dangos bod... oedd 'na ddarn penodol yn sôn am ba mor bwysig oedd e i blant weld llenyddiaeth Gaeleg ochr yn ochr â llenyddiaeth Saesneg. Oedd rhai disgyblon oedd yn dysgu trwy gyfrwng y Gaeleg wedi nodi um, bod i ysgrifennu nhw wedi gwella gan bod i athrawon nhw'n hybu'r her darllen yma ac yn cydnabod bod darllen mwy yn helpu i ehangu eu geirfa nhw a, a sillafu nhw ac yn y blaen. a'n dangos bod cyrhaeddiad plant oedd yn dysgu trwy gyfrwng y Gaeleg yn cael ei gefnogi gan yr her yma. A wrth gwrs, oedd hwn yn rhywbeth oedd yr ysgol wedi gofyn i ni edrych arno, sef sut i hybu a chefnogi plant oedd yn dod o deuluoedd di-Gymraeg, falle. Felly, oedd 'na dystiolaeth fan hyn yn yr adroddiad yma oedd yn berthnasol iawn yng nghyd-destun Darllen er Pleser ac yng nghyd-destun um, Anghenion yr Ysgol hefyd wrth symud ymlaen.
Wel, Nia, ti wedi cyfeirio sawl tro wrth drafod y chwech um, erthygl yma, sut oedd hyn yn berthnasol i'r ysgol. Felly, uh, rho rhyw syniad i ni o'r argymhellion felly oedd gennyt ti i fynd nôl at yr ysgol gan rannu dy ganfyddiadau, dy gasgliadau o'r lenyddiaeth yma. Beth yn union oedd dy argymhellion di i'r ysgol ar sail yr ymchwil?
Wel, o'n i'n teimlo o ran, ie, o ran yr holl ymchwil a'r casgliadau o'n i'n gallu dod a gweld sut oedd hwn yn cyd-blethu, o'n i'n awyddus i rannu gyda'r ysgol bod hwn yn rhywbeth oedd e wir yn werth ystyried cyflwyno falle mewn camau bach i ddechrau, ond bod y buddion, nid dim ond, ond bod e'n, bod, ie, bod e'n ateb i gofynion nhw o ran y buddion gwybyddol ac academaidd wrth gwrs, ond hefyd yr elfen gymdeithasol, yr elfen yma o wella lles hefyd, nid dim ond plant a phobl ifanc ond athrawon hefyd, o'dd 'na dystiolaeth bod popeth o'n i'n gadw i a- adrodd nôl yn dod o dystiolaeth ac o ymchwil, bod 'na gy- cy- cynnig cyfleoedd i ymgysylltu gyda rhieni a hwn yn hollol, hollol bwysig hefyd y peth 'ma o gymhelliant, beth ma' nhw'n sôn am yym the will and the skill sef y fwya mae plant yn mwynhau darllen, wedyn fwya bydd hwnna'n effeithio ar eu gallu nhw, nid jest o ran llythrennedd, ond hefyd ar draws y cwricwlwm. Felly, y cymdeithasu, yr annibyniaeth hefyd. Pethe oedd rhannau o'r ymchwil yn dangos i fi oedd yn heriol am ddysgu cyfunol, o'n i'n teimlo bod darllen er pleser yn gallu mynd i'r afael â rhai o'r heriau yma,

Fi'n credu bod e wedi dangos i fi pa mor bwysig mae ymchwil. Mae e'n lot, lot o waith waith caled yn yr achos yma, lot o, lot o waith, ond pa mor fuddiol yw'r gwaith yna yn y pen draw, a'r dylanwad mae fe'n cael ar athroniaeth chi, wrth symud mlaen, am y pethe gallwch chi trio hefyd, y pethe ymarferol gallwch chi drio yn y dosbarth, a jyst pa mor bwysig mae fe i ddarllen, uh, i ddarllen yn eang, a hefyd i drealu'r pethe yma um, unwaith i chi wedi wneud yr ymchwil, bod yna gyfle i weithredu ar hynny wedyn,
Hyfryd. Diolch yn fawr iawn i ti Nia. Um, a pob hwyl i ti nawr gyda yr ail aseiniad um, bydd angen i ti wneud yn ystod y flwyddyn um, a wy'n edrych ymlaen eto i, i gael darllen hwnnw yn ei dro. Diolch yn fawr iawn i ti am dy amser heddiw yma yn bore yma Nia. Pob hwyl. Diolch.
Mae tameidiau o ymchwil TAR gan y tîm y tu ôl Emma yn Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno'r wythnos hon gan Sioned Dafydd. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch yn fawr iawn i Nia Davies am rannu ei chymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y porlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Byddwn nôl yr wythnos nesaf a phenod arferol, a bydd ein porlediad tameidiau o ymchwil nôl yn fuan.